Immaġina din is-sitwazzjoni. It-8 nofs ta' filgħodu. Ilek tistenna fid-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei għal madwar erba' sigħat. Għajjin. Frustrat. U qed tagħmel forsi l-istess mistoqsija li tagħmel kulħadd. Għaliex qed indumu daqshekk? Issa, Immaġina li s-sitwazzjoni differenti. Qabel ma lanqas titkellem jew ikellmek tabib, sistema tkun diġà rat is-sintomi tiegħek, ir-riżultati tad-demm, l-istorja medika tiegħek u bil-kwiet tinforma lit-tim kliniku li dan il-pazjent jista' jkun ta' riskju għoli u agħtuh prijorità. Mhux għax robot ħa post tabib, imma għax l-intelliġenza artifiċjali għarfet xejra perikoluża aktar malajr. Issa, immaġina l-oppost. X'jiġri jekk l-istess sistema tiżbalja? Għax ġiet imħarġa l-aktar fuq pazjenti minn pajjiż ieħor, ċoe mhux Malta. minn grupp ta' età differenti, minn realtà differenti, u f'daqqa waħda teknoloġija li suppost tipproteġik qed toħloq riski ġodda. Allura l-mistoqsija mhijiex li AI se tieħu post it-tobba, il-mistoqsija hi li AI se tagħmel il-kura tas-saħħa f'Malta aħjar, aktar ġusta u aktar maġla, jew sempliċement aktar ikkomplikata. Illum se nitkellmu proprju fuq dan, kif l-AI diġà qed tidħol fil-mediċina u kif iż-żjara li jmiss għand it-tabib tal-familja, appuntament l-isptar jew emerġenza ġo Mater Dei, tista' tkun differenti ħafna fis-snin li ġejjin. Merħba għal Nifhmu l-AI, il-podcast fejn nispjegaw l-intelliġenzi artifiċjali b'mod sempliċi u bil-Malti. Jiena l-host tagħkom u f'kull episodju ħanieħdu suġġett dwar l-AI u nispjegawh b'lingwa sempliċi, prattika u relevanti għal ħajja tagħna ġewwa Malta. L-episodju tal-lum jismu Is-saħħa u l-AI kif se tinbidel il-kura medika tagħna. Għax is-saħħa hija xi ħaġa personali. Hija l-appuntament ta' follow-up għal mama tiegħek, il-mediċina tal-qalb ta' missierek, it-test tad-demm tat-tifel jew t-tifla tiegħek, jew dak il-paniku ta' bil-lejl meta tħoss xi ħaġa li mhux qiegħda sew. U l-AI m'għadix xi ħaġa futuristika, diġà qed tidħol fl-isptarijiet, fil-kliniċi, fl-iskans, fir-riċetti u fis-sistemi tas-saħħa pubblika. Fil-fatt, l-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta għad-Digital Health u l-Health Data sal-2030 tgħid ċar li l-intelliġenza artifiċjali mistennija jkollha rwol trasformattiv billi ttejjeb id-dijanjosi, tippersonalizza l-kura u tottimizza s-servizzi tas-saħħa permezz ta' analiżi mmexxija mid-data. U Aktar minn hekk, l-istrateġija tgħid li l-ewwel applikazzjonijiet tal-AI f'Malta mistennija jkunu fil-medical imaging bħal meta jiġu identifikati jew evalwati xi leżjonijiet u fl-analiżi tas-sintomi biex tgħin u tissuġġerixxi dijanjosi u tiddiriġi aħjar it-triage. Triage huwa t-tqassim tal-prijorità tal-pazjenti skont kemm hi urġenti l-kundizzjoni tagħhom. Allura se nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel, bħal dejjem nippruvaw nifmu it-teorija. X'inhu machine learning? X'tagħmel eżatt l-AI fil-mediċina? Imbagħad nġibuha qrib tagħna. Kif jista' jbiddel il-kura tas-saħħa propju hawn Malta? Mela ejja nibdew mill-bażi. Nibdew bi frażi li nisimgħuha ta' spiss. L-AI tagħraf xejriet jew strutturi rikorrenti. Imma dan xi jfisser eżatt? Mela aħseb f'tabib tal-familja. Malti li għandu ħafna esperjenza. Xaħat li jiru jipprattika xi 25 sena. Ra iluf ta' pazjenti. Xi kultant iħares lej persuna jgħid Dawn is-sintomi rajthom qabel. Forsi sola, marka fuq il-ġilda, jew taħlita stramba ta' ejja u riżultati tad-demm. Hemmhekk qed jagħraf struttura, xejra. Dak hu l-ġudizzju mediku uman. Esperjenza, memorja u istint. Li jgħid tagħmel xi ħaġa simili. Pjuttost simili, imma b'mod kompletament differenti. Hi ma tifhimx bħat-tabib. Ħa tqabbel ma fuq skala ħafna iktar kbira. Din ħa tkun qed tħares lejn eluf jew miljuni ta' skens, testijiet ta' laboratorju, storja medika, imbagħad ħa tistaqsi x'normalment jidher qabel din il-marda. Pereżempju, jekk bidliet żgħar ħafna fi breast scans jidhru ripetutament qabel ma jiġi kkonfermat xi kanċer, l-AI titgħallem dak il-mudell, dak il-pattern. Xi drabi tinduna wkoll b'dettalji tant sottili li l-għajn tal-bniedem tista' titlifhom. Għalhekk l-AI hija partikolarment b'saħħitha u foqsma bħal radjoloġija, fil-patoloġija u wkoll fl-eye screening. Mhux għax tkun qed taħseb imma għax qed tqabbel aktar malajr u fuq skala ħafna ikbar. U hawnhekk jidħol dak li ħana ngħidulu machine learning. Machine learning jista' jinstema xi ħaġa drammatika, jisu robot jgħallem lilu nnifsu. Fil-verità huwa ħafna aktar sempliċi. Ifisser li tagħti lis-sistema ammont kbir ta' eżempji biex din issir aħjar fit-tbassir tagħha. Ejna qablu proċess ta' tifel li qed jitgħallem bil-flashcards. Dan attus. Dan mhux qattus għal darb'oħra, għal darb'oħra u anke għal darb'oħra. Eventwalment, eh, ta' tfajl isir tajjeb ħafna biex jara fil-tatis. Fil-kura tas-saħħa jiġri pjuttost l-istess. Dan skan juri kanċer, dan ma jurix. Dan il-pazjent żviluppa sepsis, dan le. Dan l-isken juri ħsara mid-diabete u dan b'saħħtu. Mbagħad wara biżżejjed eżempji, is-sistema tibda titjieb. U dak hu tagħlim tas-sistema, mhux xi kuxjenza, mhux intelliġenza bħal tal-bniedem, sempliċement titjib fit-tbassir permezz tad-data. U mbagħad hemm żewġ modi prinċipali kif jiġri dan it-talim. Wieħed ngħidulu supervised learning u l-ieħor ngħidulu unsupervised learning. Tinkwetawx, instemgħu aktar diffiċli mill-jumma. Mela, ejn nibdew b'supervised learning. Dan huwa talim b'tikketti. Isu għalliem jikkoreġi l-homework. Immaġina turi li għaj, mit-telf ritratt tal-eżġjoniet tal-ġilda u battidla b'mod ċar Dan perikoluż. Dan ma jemlix ħsara. U s-sistema titgħallem mit-tweġibiet magħrufa, gwidata u strutturata. Hekk jaħdmu ħafna sistemi ta' detection tal-kanċer. Imma tqejja ngħaddu issa għal unsupervised learning. F'dan il-każ, dan huwa talim fejn ma ntuħx tikketti, qisu tajt xi ħadd kaxxa kbira ta' ritratti tal-familja u tajdlu issa qassamhom kif jidher loġiku għalik. Ħadd ma jgħidlu kif. Imbagħad u isib il-modelli jew il-patterns waħdu. Forsi qassamhom skont l-età, jew skont il-fera tal-familja, jew skont il-post fejn jkun ittieħed ritratt. u li AI tkun qed tagħmel xi ħaġa pjuttost simili, imma bid-dejta medika. Pereżempju, tista' tiskopri li pazjenti b'ċerti sintomi jew storja ta' mediċini u patterns tal-qgħad partikolarment jifformaw grupp ta' riskju għoli għad-diabete. Ħadd ma tkun qalilha li dal-pazjent ħaj jiżviluppa diabete direttament, ħadd tkun sabet dak li ngħidulu cluster Allura, jnamlu ta' xej ta' analogija. Supervised learning ħajstaqsi. Tista' taraf din il-problema marufa? U unsupervised learning jistaqsi. Tista' tgħinna niskopru xi ħaġa ġdida, xi pattern jew xejra? U dik id-differenza hija importanti ħafna, speċjalment fil-mediċina. Issa, għawek irrit nisħaq xi ħaġa ftit skomda. L-AI hija tajba biss daqs id-data li titgħallem minna. Dejta ħażina ta' tfisser mediċina jew dijanjożi ħażina. Jekk li għaj, per eżempju, tkun imħarġa l-aktar fuq dejta minn sptarijiet fl-Istati Uniti jew fir-Renju Unit, jista' jkun li taħdem għar ma taħdimx bl-istess mod effettiv fuq pazjenti Maltin. Għax dawn għandhom stil ta' ħajja differenti, sistemi ta' saħħa differenti, ġenetika differenti u mudelli ta' mard differenti. Dan jissejjaħ bias jew preġudizzju jew b'mod aktar formali distorsjoni sistematika. U fil-kura tas-saħħa il-bias huwa serju ħafna. Immaġina AI li ġiet imħarġa l-aktar fuq każijiet ta' attakk tal-qalb fuq l-irġiel. Imbagħad ħadd ma taf ma tkunx tista' tagħraf kif l-attakk tal-qalb jidher b'mod differenti fin-nisa. Jew jekk jitgħallem pereżempju l-aktar minn ton wieħed tal-ġilda ta' xi ħadd ċertu ton partikolari, taf ma tkunx tajba biex imbagħad tiskopri mart f'nies ta' tonalità ta' ġilda differenti. U għalhekk l-AI għandha bżonn mhux biss ħafna u ħafna data, imma data tajba, diversa u importanti ħafna rappreżentattiva. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex Malta qed tiffoka tant fuq l-infrastruttura diġitali. Qabel ma niffukaw fuq l-AI intelligenti. Hawnhekk ir-rekords jridu jkunu korretti. u dan ifisser electronic patient records serji, sptarijiet konnessi, informazzjoni standardizzata, interoperabilità, għaliex jekk il-pazjenti tiegħek huma inviżibbli fid-dejta, jispiċċaw inviżibbli fid-dijanjosi, u dan ma jistax jiġri. Allura, fejn taħdem verament l-AI medika llum? Ejja nkunu prattiċi. Tliet eżempji b'saħħithom. L-ewwel waħda, skoperta tal-kanċer. Li għajn tejn li radjoloġi janalizzaw mammograms u anka CT scans, speċjalment fl-screening tal-kanċer tas-sideru tal-pulmun. Tista' tgħin biex jitnaqsu każijiet mitlufa u tħaffef l-identifikazzjoni bikrija. It-tieni, diabetic retinopathy. Din hija ħsara fl-għajn ikkawżata mid-diabete li għaj tista' tiskenja retinal images u tiskopri sinjali ta' twissija qabel ma s-sintomi jsiru seri. Dan huwa utli immens għal screening fuq skala kbira. It-tielet, sepsis prediction. Sepsis hija meta l-ġisem jirreaġixxi b'mod perikoluż wisq għal xi infezzjoni. L-isptarijiet jużaw sistemi predittivi biex jindunaw bis-sinjali aktar kmieni, xi kultant sigħat qabel mal-pazjent jidher li qed jiddeterjora. Dak il-ħin prezzjuż jista' jsalva l-ħajjiet. Imma hawn xorta hemm affarijiet li l-AI ma tistax tagħmel. Ma tistax tikkalma pazjent imbeżża'. Ma tistax tispjega aħbar diffiċli lill-familja. Ma tistax tifhem il-kuntest soċjali li jkun fih il-pazjent. Ma tistax tgħid fuq il-karta jidher kollox tajjeb imma hemm xi ħaġa mhux sew. Dak jagħmluh it-tobba. Il-mediċina mhix biss dijanjosi, hija ġudizzju, fiduċja, responsabilità, importanti preżenza umana. Għalhekk li jgħaj għandet tappoġġa li tobba mhux tieħu posthom u onestament ħafna tobba jridu propju hekk. Inqas paperwork, inqas amministrazzjoni biex kun jistijatu twissijiet u diagnosi aħjar. Diagnosi iktar maġna u mhux robot cap fuq rashom. Issa, ejja nitkellmu daqs iktar fuq bażi lokali, għax Malta mhijiex Silicon Valley u forsi għad m'għandniex dik id-dejta u strutturi governattivi kif għandhom pajjiżi barranin. Però aħna gżira żejra b'sistema ta' saħħa tajba ħafna u ċentralizzata. Dan joħloq Sfidi imma wkoll opportunitajiet kbar. L-istrateġija diġitali Digital Health and Health Data tal-2030 hija ambizzjuża ħafna. Hija l-ewwel strateġija nazzjonali dedikata kompletament għas-saħħa diġitali u health data. U din tagħmel ħaġa ċara ħafna. Malta mhix tipprova taqbeż direttament għal robots. mediċi, l-ewwel qed tipprova tibni il-pedament u dak il-pedament jinsab fid-data. Ejja nitkellmu fuq Mater Dei, għax hawnhekk fejn ħafna nies imissu ma' sistema tas saħħa Maltija. L-istrateġija tgħid li l-isptarijiet kollha tal-gvern, inkluż Mater Dei, Samok u Mount Carmel, qed jimxu lejn sistemi sħaħ ta' Electronic Patient Records jew EPRs. Dan ifisser li rekords frammentati qed jinbidlu f'fajls kliniċi siguri, dettaljati u konnessi, mhux fuq il-karti, mhux sistemi separati. Rekord wieħed kliniku ikun iktar serju u konness. L-istrateġija tagħti prijorità wkoll għal titjib fis-sistemi ewlenin ta' Mater Dei, il-Laboratory Information System, ir-Radiology Information System, PACS li jaħżen Medical Imaging u l-Order Communication Systems. Dawn l-upgrades jinstem boring, imma fil-verità huma il-pedament tal-AI futura. Għax l-AI ma tistax tanalizza scans Jekk is-sistemi tal-imaging huma antiki. Ma tistax tgħin fil-laboratorju jekk id-dejta hija mħawda. Qabel ma jgħaj l-AI issir intelliġenti, l-isptar irid isir konness. U dak hu x-xogħol veru li qed isir bħalissa. Issa, ejja nitkellmu fuq dak li n-nies ordinarju bħali u bħalek verament se jaraw. Il-portal tal-My Health li kulħadd jaf bih. Ħafna nies fil-fatt diġà jużawh għal appointments u informazzjoni dwar is-saħħa u rapporti mediċi li jirċievu. Skont din l-istrateġija, dan il-portal diġà ntużat minn aktar minn 200,000 resident Malti. Imma issa se jikber ħafna iktar. MyHealth ħa jevolvi biex isir il-portal ewlieni tal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Electronic Health Records, NEHR. Dan ifisser li d-dejta tas-saħħa tiegħek, kemm minn servizzi pubbliċi kif ukoll dawk privati, tista' tkun dejjem aktar konnessa. Riżultati tal-laboratorju vaċċinazzjonijiet, mediċini, rapporti ta' medical imaging, allerġiji, proċeduri, kundizzjonijiet mediċi, u aktar interessanti, l-istrateġija tgħid li chatbot functionality se tiddaħħal ġewwa dan il-portal. Ġifieri dan ifisser li fil-futur issa jkollok gwida dwar sintomi u tista' tibda minn hemm. Mhux wieħed iddaħħal is-sintomi tiegħu f'Google bla doċ, jew mhix ikkummenti fuq Facebook, imma minn sistema pubblika u regolata. U dik tagħmel differenza kbira. Għax li jgħid ta' fiduċja mhix l-istess bħal parir każwali li sibt fuq l-internet. Issa, ejja nagħmlu mistoqsija li forsi kulħadd ħajsaqsi. Tista' li jgħaj allura tnaqqas il-pressjoni fuq l-emerġenza fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei li tant drabi ikun iffullat? Potenzjalment, iva. Speċjalment permezz ta' triax. Issa immaġina simptim ċeker marbut mal-kura primarja. Int kif tagħmel ukoll twieġeb mistoqsijiet iggwidati fejn hu l-uġigħ, kemm ilu hemm, għandek deni, qed issib xi diffikultà tieħu nifs, mediċini, xi storja medika tiegħek, eċetera, eċetera. Mbagħad is-sistema tgħinek tidderiġi. Għandek bżonn emerġenza, każ ta' emerġenza dak, jew forsi tista' tistenna għal tabib tal-familja għada. Jew forsi parir mill-ispiżjar. Jew ukoll jista' jkollok konsultazzjoni bit-telemedicine. Fatt l-istrateġija ta' Malta tajt li speċifikament ukoll li l-AI mistennija tejn fl-analiżi tas sintomi u toffri triage information biex tiggwida lill pazjent lejn l-aktar triq klinika xierqa. Il-Gvern qed ukoll ikompli jespandi s-servizzi ta' telemedicine. Jekk tiftakru matul il-Covid, Malta waqfet Primary Health Care Telemedicine Centre b'tobba tal-familja u trainees speċjalizzati. Il-konsultazzjonijiet virtwali kienu saru normali. U issa l-istrateġija tajt li dawn is-servizzi se jkomplu jispandu. Dan ifisser inqas żjarat bla bżonn fl-emerġenza. aċċess aktar maġġel għal min vera għandu bżonn u għalhekk użu aħjar tal-ħin tat-tobba. Mhux biex jieħu post il-general practitioner, imma biex is-sistema intuha nifs. Imma, issa hija naslu għall-aktar paċli parti diffiċli. Il-fiduċja. Għax id-dejta tas-saħħa hija profondament personali, din hija diagnosi tiegħek, il-mediċina tiegħek, is-saħħa mentali tiegħek, il-ħajja tiegħek. Mela taħt il-GDPR dik id-dejta tkun dejjem protetta. taħt l-European Health Data Space u anka taħt il-EU AI Act. L-AI fil-fatt taħt dawn il-leġislazzjonijiet, l-AI fil-kura tas-saħħa hija meqjusa high risk u għalhekk regolata b'mod serju ħafna. U għalhekk l-istrateġija ta' Malta tipproponi wkoll oqsma legali aktar b'saħħithom għall-NEHRS, għat-Telemedicine Regulation u għall-governanza tad-dejta tas-saħħa. Se jkun hemm, pereżempju, eh, Digital Healthcare Steering Committee, Health Data Governance Board u anke Digital Health Laboratory. Dan huwa sandbox fejn sistemi ġodda jistgħu jiġu testjati b'mod sigur qabel dawn ma jitlu kompletament fis-servizz. U din hija ħaġa tajba, għax lek l-AI tgħin biex issir diagnosi żbaljata Xi ħadd irid ikun responsabbli. U min ħajkun dan? Tabib? L-isptar? Il-kumpanija tas software? Din mi xi mistoqsija trivjali jew xi ħaġa nistgħu nirrispondu ehm, illum. Allura, l-AI ħadd jieħu post it-tobba Maltin? It-tweġiba qasira hija li le. Imma se tbiddel ix-xogħol tagħhom b'mod ċert. It-tobba jsew qattu ħafna inqas ħin fuq xogħol ta' amministrazzjoni jew dak repetittiv. Ir-radjoloġi jistgħu jaħdmu bl-AI assisted scan analysis. It-tobba tal-familja jistgħu jużaw sistemi ta' triage aktar intelliġenti u possibbilment ser jinbtu wkoll rwoli ġodda, clinical AI reviewers, healthcare data specialists, digital governance experts, jew medical data stewards. Fil-fatt, l-istrateġija ta' Malta ssemmi speċifikament il-bżonn ta' professjonisti ġodda fid-digital health, inkluż data scientists u wkoll data stewards. Iġifieri t-tabib ħajsparixxi? Le, it-tabib ħajevolvi. Għan-nies ordinari tal-lum diġa jeżistu xi odot utli tal-AI fis-saħħa. Dawn jgħidulhom trusted symptom checkers. pereżempju wearables għal monitoraġġ tal-qalb, applications għal ġestjoni tad-dijabete, medication reminders, sleep tracking u anka health tracking tools. Imma nitlobkom, tħallux lil ċet GPT jew sistemi, sistemi simili jagħmlilkom diagnosi ta' chest pain jew xi uġieħ ieħor. Serjament, użaw dawn is-sistemi ta' fiduċja Użaw tobba veri. Użaw l-AI bħala appoġġ, mhux bħala tabib tal-emerġenza tagħkom. Mela, allura, x'tallimna llum? Tliet affarijiet. L-ewwel. L-AI fil-kura tas-saħħa hija dwar pattern recognition, tgħin biex tidentifika sinjali li l-bniedem jista' ma jindunax bihom, speċjalment fi skans, screening u sistemi ta' twissija bikrija. It-tieni, li ai hija tajba biss daqs id-dejta li tkun ittrenjata fuqha. Għalhekk Malta qed tinvesti l-ewwel fir-rekords, fl-infrastruttura u fis-sistemi konnessi. Għax kura intelliġenti tibda minn informazzjoni li tista' toqgħod fuqha. U t-tielet, Għal Malta l-akbar opportunità forsi mhix robots futuristiċi, forsi hija sempliċement aċċess aħjar, triaging aktar intelliġenti, djanjosi aktar maġla, inqas pressjoni fuq l-isptarijiet, u mbagħad aktar ħin biex it-tobba jagħmlu x-xogħol uman tagħhom. Dak huwa lan, mhux li nissostitwixxu l-kura, imma li ntejbuha. Għax fl-AI, fil-kura tas-saħħa m'għandhiex tkun dwar it-teknoloġija għal fatt li hija teknoloġija. Għandha tkun dwar xi ħaġa ħafna aktar sempliċi li ngħinu li l-nies Maltin u Għawdxin jirċievu kura ħjar. Aktar malajr. Ukoll b'mod aktar ġust dak li verament jgħodd. Jekk għoġbok dan l-episodju ta' Nifmu l-AI, kun żgur li segwi il-podcast u taqsmu ma' xi ħadd li forsi għadu jaħseb li l-AI naraw biss fil-films. Nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, ibqgħu kurjużi, ibqgħu kritiċi u komplu staqsu mistoqsijiet aktar dwar din it-teknoloġija. Għax jekk l-AI qed tifforma l-futur tagħna, għandna nifmuha. Narakom fl-episodju li miss.